ma akwano mm. in elevo obedo ka nyutuwa ni wati ki uranium in plenty uganda ento mm. um, kit mu myero kiti ki uranium eno ni mu myero tani cento kel cento ki gamente ena ye i think uganda had not if you look at all those if you look at the map of uganda mm. kakenyo eno ni when that is where uranium ti ye so kong ma achiel kong mikelo en the south korea ki russia kabino ka kagina ka keto their plant the, the uranium plant mier gin go supplying me me me yubo kere nuclear uh, weapons en ni kong ma achiel kong we go back to the history maching chala dit lobo ocharo kere kwene la din lobo ocharo kere Russia mm. char para din lobo i Russia en kong ma achiel ko wai no char kong ka

and my brain runs to to Nweny mateka timu iluongo ni Nweny and you asking yourself for Uganda Uganda is a very peaceful country ngoma wanataka mierkere but you would understand ni Russia ki South Korea perhaps for them they need these weapons so so much because gina ya know ni gin they ever left right center into battles with the western world papa ka uh, sara ka wari bu nuclear energy why be as powerful as Russia yeah, of course. be down with war Russia because they have the most powerful weapons

Ento amito wacce ni ka keto president owaco kwe ni ka ma mito yubne ki i lobo kany Oyub. Bino iye kany. gubin ento mono wa gimito gibin giting gicit kun dak gi fine tuning wa ki lobogi ka dak gidwoki eni pe lare Very well. Ami ko nok ane an lok mokene ko bedo matye ka ka tila. Ucha biet ene no bedo cha biet maber to twal pila. We mu ywek ma giluwo nye ni Jose Chameleon ma a ilubo Uganda ywek dong maloyo we. Bedo ki kero men Uh, tingo digiri me kwanne muloyo ki otingo ngo tingo digiri i Cavendish University kubed producer wati penyone ni kwan uh, kwan ki yweka meno pia tek otwal pange ni Jose Chameleon odok cen ka kwan uh, nen uh, maleng otwal pien ca bira di i nyodwa di mo ni kenyi report ni kakati ni no kume ler no ti My marat legends. So eni muk mukati be bino eni ka nongo degree ki otin na ka ngera mina bino ki wachi no kumelet. So mene ano parents ne wona ki mina ne awubi ne madongo aryo. Very beautiful picture men nongo degree. An diera chinye yom tutwal Emma first of all because uh, Dr. Jose Chameleon, who, who, at the point of his life, ma, he has done everything.

Eh, Gujo mugo me class ko beka wari pegi neno ba.
Yes, online studies. Ng'ar mo twero ka registering for a course make one online. Mm. Not strictly ni miere chere oh, eh, kwan kere kere. Wore ki miere. Nen wore ma diete, wore mo chwere. Mer marione. Ma eh, diete Yeah, this is the follow of the other one. Yes, mm. Abba. So, Dr. Jose Camillion Kong, this goes out to all the artists. Kijo mo kere matamo ni kwan pe piere tek. Mm. Yes, Camillion Kumbeti Erni, uh, in terms of money, tikichiente,

Romo aroma ki ngat maryek ento nongo pe niang nyo iromo bedi bene niang ento nongo pe iryek weng tye kenyo amito wacci kadi ka itye ki cene ma lakwe i- lonyo ni to some extent kibiketo value me kwano iye Yeah. pyem ka in ilony Susan Bujingo ba ono. Yes, ka in yes. ilony ma kiwaci ni ah olony miato be piki ngeye kero cako nongo kicene sometimes wawaci ni weng girom ento ilonyo ma in itye kwede ni use it to inculcate some knowledge mm. rieko moni weko be tye mm. rieko me tekwaro pire tek ni mm. a ah, an kinywala ma da riek wan po akwero mm. ento rieko me bukke ket mm. bene weko be tye yeah. piem ka kumano kuba then inoni peko bedo but in give it to example emma before you come in uh, luwe mapol ki uganda Gin gire i nongo i lok pa kwan pe gitamo pire tutwal. Yes. Actually with athletes, musicians and athletes, gin luwe adi ma in itamo ni and what Chameleone has done mon significance ngo ki luwe. Yes. Bob Wine has a diploma, not a degree MDD. in MDD. Yeah. Uh, again, Mathieu, amiro wache dano ni kwan ma komedi ma dano wache kwan ni. I think Dano myero oket kwan calo gin ma pire tek. Ngat ah, amaro nongo statement ngat mo ci in ikwana itye ki ngo and i- you know somebody has money Yeah. ero tye ka penyo ni in ikwana ite tye ki ngo that is a misplaced statement Yeah. akwana tye ki ryeko in ikwana tye ki cene but at the end of the day reasoning is very important True. ki dong ngat dano ma tye ka penyo ni chameleon okwano peke an kumeda tye ka kwan ema

pi kare malac atika-ni obolo kono can dok oweko dano mapol gipe tye ki yomcwiny watin ma man dong dano ma gikwoyo kumalo mi Uganda jo ma gubedo i lweny pa DLRA gin gimoko ni ka nen kono kiketo cik ma bimino kono kar ki gamente me keto lim mabup me culu ngo ma oballe ki dong neno kit man me dwoko kono jo ma gudwogo ki i lobo i kin paci kun minigi kit ma giromo cako kwede ki kwo romo bedo gin acel ma konyo dok pire bibedo tek co magi gunywako ki lacoc pa Wan Luo TV kit ma gin giwinyo kwede i cik ma kombeddi cawa-ni gitye ka yelle wek kilok kono kicwal i palamen

Kendo gikonyo jopiny gang kere pien tye jo mo muruku ki lum ma gitye wa ite dero ma bene pe gitye ka winyo lok kom cik i dero ento cik ka gitero ite dero lakin gang muno pe tye ka ngeyo ni en kar ma gitye ka paro pire ki kare ka eni olo niang ki kenyo pien nongo cik o o kin gang ciro woro ki te en ci nongo en kama en tye iye ma kite dero ni watye ki pol dano

ni common law gini eno no ribo dano rino tal ribo dano matek ateka pien ni ka koni ngat mo no loyo ki kori en dong chako dong ngat dong ngat koro loyo ni chako yenyo yo me nek bene okelo adega adega mapol i kin dano matek ateka ento ki justice transitional justice ma tye ka bino ni ma litelowa iye tye ka telo wiye ni angeyo ni obikelo kuc tutwal i cwiny dano dok i kin dano

me timo gin eni gin eni gin eni pi lok angea ma ocwiny i wan luo tv an denis oti i gulu city
afo e tutwal me neno report eno ma Dennis oti oyubo ni Dennis oti oyubo report maber tutwal uh, amam ne kelo dano madong mapat pat me miyo opinions ma megi cik eni ka kikelo obo konyo dano adada NGOs tye madwong pat tung kumalo me Uganda ma kumbedi kare dong kiti ka winding up ong'e ni olo olo a few of them gumiyo kony pi dano ma gudugo kelum Atamo ni mia achiel kata wachi chenjwini ni NGOs material na ni discussion mateka time eni kitero to its logical conclusion bedo ka tic mere me miyo accountability nyo mi nongo dona fane dong popo konyowa mm. dano want to move on mon eni mi neno giti koko eni gimite gamete do kare ka ngos do failing gamete ki kome do kare

Uh, the transition the trust fund for victims dong tye ma en awaci gamete tye ka mito ketone kwe i tic gin me adek ma en awaco ni komiti tye ma kimito keto select komiti mi konyo jo ma oa ki yaw on wek gunong lim eni an atamo ni kumbeti gin ado dong wabolo tal ti bot minista ma megwa minista dong mito ne ni gamente okate ki jimi egoni ento ngos ma tye ka pushing-i

ka oticere workshop mm. ka otieko workshop gin abe gidwoko wugang their agenda is to complete their budget and not to help sustain some of these things so for me it doesn't make sense lweny otum mwaka pier ariyo pingo watye ka kero kare malac me tyeko peko mukene ma dano tye ka koko i ceng jwini mm. eni gin omyero kityeko I'm, I'm here picking on from Pat, just Gin ma par openyo kede ka keny ene ni lweny otum pi mwaka mwaka pier aryo mukato wa kumbeti furi wati ka lok ker mu myero wakel kede kuc nyo wakony rwod dano ma gin gua i lweny ene ni gin mu weko wa kumbeti ene amiro gam lagem- lapiny papat gin mu weko kumbeti furi wati timo kumeno just simple kine ma jo ene gin gua kede koko koko ene i lum gamente ki dul mapapat pe gubedo ki kare me bedo piny me wacho ni okay we kong wakony jo enini kong situation ma gin go you remember when you talked about the issue of uh, rehabilitation yes kit mumier lok ki ngar mo all these things have been going through kir mumier ki kony ki kere all has not been happening you understand so kano jemi in gitimu from the word go ma ka ikubo ki lok ma NGO ma en party ka waje kere ni dul pa NGOs ma pa party en this is very true jo en mapol gibero I want to tell you dano mapol gichako non-government organizations news, uh, civil society kere milwoko kere ni mm. they start with an intention ni one first of all and I have an agenda I want to push as a person mm. two an kikoma atika mieto kanyayo teach because

Criminal la mego uh, nye Stella Stella Moy eh, Stella Moy te wacho ni kimiro uh, representation ni ot moko chik eno na ye ka gitiki ngar mo i ot moko chik then ngat eni wucer ka tero peko ma megi street i parliament wek olu peko pa angels uh, no peko pa dano ma gudugu ki ilum no I, yes. I, I don't agree that is already duplicating the roles of the current members of parliament. Kong Machiel, Kong Emma, Mier Kapoyi, Willa Megamon, Ni, one Kumbedi, one as Ugandans, and actually

Lumemba mamekwa me parliament and the local government representation ng'o ma gin giti ka timo ka addressing these issues over to you Pat. Yes. Service efficiency en gima pire tek. Yeah.
Utwe joma tye ka chung kumbeni ni gutwe nati neno ni tich tye ka wot maber. Piem laceng ca waca waci ka dul matino tino cako ni wan wan wa a ki lweny pa LRA wa mito bedo. ka sese bene ki neko dano ka sese pe wacho ni wan bene wanongo peko pa Bududa be, Ede, mud bu- bu- slide. mud slide victim waye wan nong bene wa refugees Kara mu mo bino chong kono. wa refugees mu bino ni waye wan refugees be wa mira ngo Covid Mira parliament. bene. Nation. dong jo mutweyo covid ku penyo ni gimiro bedo i parliament dong parliament ni mo mino ngagi Ngani. which is the wrong thing an party kwaya ni gubetie era te wache ni lutela magi ti katelo joma tiki groups any interest groups moko ma part part any miru gunene their interest is resolved iyo mopore transitional justice policy kono de fund kono gina ngo kimi we ko bin fund any bene amir wache ni emma in the long run honorable mao ma loko kare interview wache ni fund any Tye ka bino miya acel, tye ka cito ka neno jo mubedo kuku kuku. The whole country is bleeding and the whole country needs healing. That is statement ma mege. Miro ki chet ka sese ki ki chuk chuny dano. Miro ki bin jo ma yaka yangu rwenyo kono jimi ka tonga. Tejo, you remember the Tejo, hmm?
Tejo incident gana pa gana. Ki luon gi ngo? Uh, Arrow Boys? The Arrow Boys. The Arrow Boys. Mm.
Then you have the Karamojong. Mm. So, so, all these things must be put under one umbrella. Era kako ayene ki bet dongi, An atye ki lworo Emma. Wabode bode kumeri gubo penyo ni myero kitegi i parlament. But meno me tamma mego akanyo wan iked Sara ka pat Robert Larobi koni ca mo wabe ki keno me gamo be tamma mego kumbeti dano ma gudugo ki i lum gimito ah, kony madwong dok bene gitye ki gen ni kony eno ni wubed ki kero me loko kwo ma megi amito wiye wiye kong wanen lok me yot kom kumbeti ah, dul madit ma kilwongo ni United ah, UNAIDS gitye ka kati ki lok ni gamente mito nene gikonyo lwak i lweny i kom two jonyo ojone two jonyo pud tye madwong kun bed tye kare me covid-19 ene dano wigi ocito wilo ni hiv is still very very paramount so kun bed tye all eyes are on malaria tb mm. uh, covid two jonyo pud ngate dong lworo pe ino i kin lutino matino kilworo i yacu Loye wa, wa gera watu wajonye so kumbe UNAC wach make dok chien in the small sectors kama lutino matino 24 year olds 20 year olds kama gitiye i schools i hotels kuna idong infection rate still amali actually today ka ichero to the kids mi Kampala mm. aneno story ma bukedo kati kede last week the sexual networks in the arcades of um, the arcade capital malls, city. Malls, malls ki arcades mere capital city mamekwa me Uganda makiluoni Kampala ne is at a high level now kaitiki this social net, sexual network mati very high pe kong ma achiel wang'eyo whether jo en gitika tiyo ki roch bol nyope gitika tiyo kere ineno you understand Emma mm. so now the issue is not even just with the young people

in inyolo in ichidi leba nindo ariyo nyi nindo achiel whether it is dakika eremi in imin nyatin wanje ni voi wuon latin chalo pat en ni ino la cho tuon la cho mo wai ni a latin ani do nga ya nda loko da olo do wa min wegu me tim gi dir ma ne dong en en dong gi wani lo ko Um, ngi ngeyo negati i military me kati kilwoni military camp one on one ka udo pe gore pye mang'eny nong dia big pipa doga donga oh goodness big dogi bon but uh, amero wachi dano ni lanyodo maber bedo piny fonyo lutinne yeah kedi ka latin ongayi

lunyor ma kung'eyo kumano bende giwacho ni ing'e ni ng'adi lamera iwachi ng'adi lamera ni ma in ing'e ni watye ka winye ni piny ono po jok wacon Par ye waka ngoli ka kenye kong wachi yue mana kada kwa duga mete kama gira ye kenye ne. Kong wachi yue kada kwa dugi.